Akure ogoitia enkwanya koba nkobo. Maybe onye onye moira nyagitari mapema. Onye moira nyagitari gete rika ria nyagitari gete. Ng'a riria atebete ng'o omotu ng'o omwati are onye minyoka bwango. Ebinto buna ebi nkonyora mbe nkobera bire ase orie onyare koba kagokwerwa. Ultimately aba tokoenda komoremia. Igo tobwe ng'aki tobwenerete korigereria eng'ana eyio. Kiagera abande bare buna goika ororo bono naye gwachaka kogagareria eng'ana eyio. Omonto onke motare komoirera onye getaregete, nkiagera mware gotiga omonto nyomba mpaka agakwera nyomba. Timanyeti ng'a kianda ake at that ground of course nabairarekane ng'a eke kiabwenerete gokorwa, eh, ng'aki tobwenerete gokora balancing so that ntobase kobeta oyo okwereire omosumari goetania. Aa omanyete amang'ana namange agocha ekero ogokupropraitia abeire. Yes. Egento ekemo gegocha buna nateba ni fear. Gento kende nkere kegocha ororo kia suspicion gose abanto bagokagerana. Na ogokwa okorokwo buna kore, amaene pi noba nosomete, noba nochiete ekanisa buna ochiete, gocha goisaneka kabisa na omonto oo ochire bosa igo otari konya korigererigera nki kiabete, nere na egekong'u. Naki ekiagera ritang'ani riria nachaka goteba ng'a nonye na ekero ogoika omonto akure, Neganeirio o mind your language. Alright. O mind, o- o- omanye ng'a naye ng'o bono for example gokwana amang'ana aya. Omonto tagokwasi gete etoke kwaumeire gose nomong'ina oye gose nomogaka oye gose nomwana oye, omotebirie okang'umete tata omino okure. Eyio nenchera ende embe sana etakeri korigerwa ng'a ng'aki o- ogoteba amang'ana aya. Namba ibere gwachire gose nyagitari, gwatebiwu omonto oyo niga arwarete iga agakwa. Bono ogokwa kwabeire, ntori gokoirani magega. This is not the time togochaka kobekirana amagoso. Egento totakeire korigereria gochimotua ng'aki tokogenda because ogokunkora oro nonde taiyo orabekerwe ebinto buya mpaka ng'a ere takwanwa. So ekero gwaikire estage eria kwanyore ng'a omonto okure esababu yagerete agakwana eye iga, well, Enchera nere etakeire esababu ekore goteebigwa, lakini aye buna omonto bw'ensemo tagodwell mono, takoba ng'a naye bono okemanyi mogoso ore okemanyete buya mono, okonya komoteebia ng'a eke nabo kiarenge, omete anga onye mominyo okamogenda ase nyagitari getanga inche amokonye, teri rintwe agotebete eke. Ebinto biria buna nateba bikoirana ime y'omonto, bono ekero biairanire ime yaye omobere oye, biamoaffect, abande koigwa ng'a nyarebe iga ang'usete ase ekegusii, kumbe namang'ana aria mwamotebetie. Mwatweretio nebinto bitaiyo ororo bamwe komotebia amaya. Right. Gwaterera bo daktari. Generally kera omonto in one or the other obere koba kagokunwa na neng'ana yaito korokwa amakweri. Eeh. And sometimes ekero omonto akwereirwe nkogenda tore ne ebirengereri biria experience kere yaito Eeh. Maybe onye naye abaibori mbasirete gakina buna entakana omwene abwo omonto okure abana batigerire buna chintakana. Kwagenda ne experience keria Tobe komwera ase ng'a ekeene nimanyete ng'aki oigwete in that process y'ogotaka komoremia. Ko koibeka enchera gete ng'a you you really understand omonto oyo nki agwetera. Timaeti eyio nkobeire genuine nkobeire recommended ekiagera timanyeti gose as much as mwensi mwasereti abaibori whether the experience can be the same. Mbuya muno abaproprites aya. Tiga ntebe ng'a experience nabo kera abe nkebe exactly the same. Nabo kera abe nkebe exactly the same, lakini enchera ekwanyebeka eyio nenchera engiya toko recommend Alright. ase omonto osirerigwe egento ekemo togoteba nkeri ng'a tema ango naye koba ase egekorooto kioyo, ase omwango ng'a naye okorete kwe rende oo ki- kianyorire. Ekero okogenda ororo, mbororoki orengeretie omonto oyo kwagenda kotebia pole, gose koa koremia aba aeterete. Omanyete naende nabo egokorigereria. Kwanyora nonya nekisu enchera omonto oyo arure ase ense, nebwekaine enchera gose nyarebe onde aruete aruete iga, lakini gokwana amang'ana ayio onsi kore ororo ime, bono okorera onye kore buya naye nabo okorera ng'a ma nyarebe oria ominto akaba iga, ekero abete iga tokaba iiga obororo buna obo tokabotwara, lakini togacha tokabosoro bwe enchera enke gochia iga iga, togasoka bono ma buna tokorete to tore buya. So that omonto nere arore ng'a. Amaene gochi motuga iga, enchera nere ororo, oborabu mbore ororo, tari ng'a oyo noro omoerio bwa amang'ana aria. Ekero omonto okwereire akonyora abanto basoete egekoroto kiaye ime, na barabwo bamobwatisetie ase okoomboresa gose ase o- ase ogo- oko- oko- omotebia pole okorera okwe, bono omonto oyo iga akonyora ng'a tari ere bweka. Ekwera ase ogokwa, ntobwati egento tokoroka ng'a e- e- be- Egekoreta separation, egegwatana na abanto. Bono ogwatana na okongori gochia koborora ekero egotoka ng'a ndoche amanye na abanto baminto mbaroche. Abanto baminto mbaroche obororo bwane mbwate, naende ime aria amanye buna nyare bateba nere nabueterete gose obonde bore obokong'u mono. Kwa kiagera omonto oria nere oirana nse. Naende ochaka korengereria nere buya egekogera naroche ekisambosi chia abanto bare boigo, naende genuine riba ri'enchera enga iga. Tobasa kogenda aria ochake gokina ng'aki ore buya, yaani gento getari related kabisa, getari konyara gosoanana nenchera omonto oria aigwete engaki eria iga aria. Aye bono orarete mochando omonene ase omochie oyio kobua buna kware kware kogenda gokonya. Because buna omogusia atebete, Nokogenda koreta kwerende omorembe gose oko oko togoteba ng'a omonto akogenda ochi ko korera gose oreta riberera rieta ndiri togotumia rigiya okoremia. Okoremia. Omonto akogenda ochi koremia. So tokoremia omonto motari laini emo. Igo okorerete mobe nere ekero kwabeire nere basi nomoremi nabo akora ng'a ng'a motore, lakini onye ogogata na ina aria, okomotebia ng'a yaya nara rema iga agwe, ebe eki nkeri konyarekana. Alright, Eeh.
alright. Ntetendeke torigererie bono ensemo eyio y'amang'ana ay'okwegena, amang'ana y'ekanisa na amang'ana buna ayio ase esabari y'okoremia oyo okwereirwe. Abande mbare buna bono bakoencourage ng'a ase omochie oyo amatanga abeire, bagenda oo kabisa babeka etengo kweri kweri, erinde kone ki ng'a abanto aba ng'a nkoiba bare. Eeh. Lakini abande ba recommend ng'a aye beka amatera kabisa ya magombo erinde go create a mood eria yamagombo kabisa na oku encourage oku encourage okorera. Bono ekero togochakera ase ensemo eyio, inki keria kere recommended especially ase oyo bono ribu ribetete na okomo na oko na okomoroseria amazingira ya amagombo goetania gose na okomo okomo ndatebe okomobereria. Kobeka ebinto gete bikoma distract korwa ase rigwa eri rimobetete.
Egento ekemo ndatebe nkeri ng'a ase amagomba ase omonto asirire koringana nenchera togosoma nenchera twarorire ebinto ebi ere, titakeiri Obekere omonto oria ebinto bikogera naende atware amagombo, gose ebirere ebinene, atware ebirengererio ebinge gochia aria. Ake aria intwe togoenda gokora ase omochie oria, nokwororobia obogima na kobobeka bororekane ng'a obogima mbore ororo, nimbwa obogima mborahera. Alright. Ekero bono okogenda, totebe gwachire aria, gwa create naende obeke ebinto bikororekane naende oyoagenderere korengereria mono, aye bono ogwachia komoita mono, ng'a otagenda ororo. Tiga omonto oria abe ere iga aria buna are, arere arere buna akorera, lakini teba ng'a aye mogoenda komooreresia, naende inwe nimwachia kobeka amang'ana amange. Indwe ekisaambo buna eke bono kwarukia ogotenga, abanto mbare twanchete amatero y'ekanisa. Na ndakire agotera buna kotongire, gose korosiri, nkobwate egento gotagete, gotera nkori goterwa bosa igo, yaani omonto atere bosa iga. Bono nkorora more amatera aria are relevant gochia ase engaki eria. Amatera onye naye ekanisa, agokwanera amang'ana amaya y'okorusia omonto korwa ase ebirengererio biria bi'amakweri, amatera aria noromo takiri kobeka. Onye omonto otakari kogenda kanisa ere, Nigo are omonto gose bwa, rende aba abanto ntobwate batancheti kanisa moono, lakini noo bare iga agwo. Abanto aba ekero nabarabwo basirerigwe, amatero gose chingero nchire buna barabwo banchete, because nabo ogoika iga aria ase amatanga onyore ng'a amena entertainment netaki ere. Omonto otatigare orengerereti ebinto biria bi'amakweri rioka. Bono kerimo amomanyete nainwe, Nonya nere arabate eng'aki, mbekere gotera gete iga agwe, gose esaani gete iga aria, ekorusia. Nabo nonya nere akoimoka ate ng'e, Totebe ase abanto, buna aba banchete chinsani echi chia chi'ense, Omonto mwamorusirie ebirengererio bia onye korengereria rioka bimoche ande, nere obongo bwa relaxire, nere onyarire korengereria ebinto binde. So ndatebe ng'a, one, omonto oyo, onye ore oyo bw'ekanisa, Ntobwate amarama amatera ri'ekanisa moramobeke. Onye nogotengwa anchete ekwaya yaye nere aria bagogo bagotera batenga. Ekwaya eye nabo egocha iga aria ekore entertainment emosuye nere no riria onye agotera omete bwebire amang'ana aria moono. Lakini mokirietete room ng'a omonto oyo anyare gotwara chingaki chingiya chiokorera ekero okorera oko gogocha koera. Atwoki nere osibokire, akore ebinto binde bire biamana. Bikosia ase ogokwa intwe buna bono ase ogosoma, ogokwa nabo ndagoclassify mara gatato. Omonto nakwete ase abanto aba bamorendete, ekero achandegete are nyagitari aria bamenyete ng'a monto otari ochia koba, richibu ngochia gokwa are. Eke naende ekere ekebe mono gegoaffect omonto mono, kobua nonya ndiri omonto akure. Omonto bono ngokwa are the actual death. Eye yaaba esitechi eria ya kabere ng'a bono okuure, na nkworosi more emepango y'okomotuguta bakatindekwa. Omonto oyo ekero akwete, obwango boria buna bono ase abagusii togoteba gose neburu, rituko riria riabwatire newiki eria batarachie kosoka korunka. Omonto oyo omanyete nachandete abanto aba abanyene. So between this period, nabo okonyora ng'a ne enchera mogoprovider entertainment echa mokorusia omonto korwa ase ebirengererio biria Onde orwarete mono riria oria omwabo arenge omoyo omorwaire, nkonyora more ng'a ekero akworowa timokire ng'a bono rende oikire gokwa. Na onde nare bono ogocha korealize ng'a aye omonto oyo okure, ekero atindekirwe, bono atigarete ne noboina gose embera isiko aria abanya korigereria. So, entertainment na gokibwa abanto aba bonsi, obarusie ng'oora korwa aria ase omochando oria bw'amakweri, iga ere buya mono, kobua akoreta ebinto binde bikogera. Buna chisani chiria chikogera, omonto aa achake korengereria mono igoro y'oyomwabo okure chisani chiria nechire abanto bagokura kabisa, chiria nchiri gokonya ase omonto ore affected iga aria. Chiria chikoreta omorembe nachio togoa chiense chirochio chia cause that chiareta omorembe oyio ase bare. Alright. Eeh.
Ekero tore ase ense eye y'amang'ana y'okwegena maybe korwa ase abarandia tokona abarandia kidogo Enkwana yaito nyibwate tobwate ebicha yoyo okwereirwe ase ase ebirengererio. Yatoka ime mbia barandia mbaro eh, engaki eyio otekana nao tindi kwenda gotindeka monto oyio kegera monto oyio tarenge kanisa ime. Aya oria okonyora ribaga ache aria eh, mbaro bagoteba ng'a ekebe goika okeroke ase eritari aye. Maremo oyo iga are nko moi- moibi. Iga arenge Omolevi, igo mobase kobwate chimbu chiaye. Morochi buna akure buna omonto otabwati ogosemeria, abande maybe ba batuberera ayio igo mba mbakonyara koba bakonya kwanera. Maybe nonya oyo otigaire aba bare moyo omorange rende barande omanyete karanyore ribaga nere nabo akoritomeka buya. Yes. Teng'aye ntomanyete nko nkosiba ore. Ebuku tari gwanchera amang'ana buna ayio. Timaeti ekero tore ase egusia eyio amang'ana y'okwegena religion, especially bono baria bare ase ekanisa, ng'aki babwenerete ko handle esituation eyio, babwate ebirengererio bia oyio okwereirwe ase ase amaongo abo. Aa mbia mono igo ndoche ng'a bono ekerengererio tobwate nkeri ki'okwegena. Yes. Nataka goteba ng'a abanto baminto okwegena nkore ao ao. Na mbeyo bono tobwate okwegena kwa Abaafrika ase omogusia are ororo. Okwegena nkore omogusia abwate omogusi na abwate enchera are gosaba nere are gokora ebinto biaye. Bono the traditionist or traditional African religion nebwate ebinto biaye egokwanera igoro ya omonto ekero akure. Ntobwate okwegena oko gwachete korusia ko kwa abasongo mono kore Buna bono seitugo iga tobwate Christianity. And inse goteba ase obwango ng'a okwegena okwo bwensi oise gokorigereria nkokwanerete gose nkobwate ebirengererio bi'ogokwa. Na teiyo ororo ritari goteba ng'a obogima mbore ororo after omonto akure. Toise kogenda ase ebuku ngotebwa ere omonto riria akure iga arara kuringana ne ne ne ne ogosomigwa gw'ekanisa. Na intwe abagusi ntobwate ng'a omonto gakure Narasigete, omoika oria norasigete, nonya nekero more iga iga, mo- mo- monyobwate. Abarandi baminto, bonsi isi bageta bono. Egento oro gintete goteba nkeri ng'a, ekero bakorandia, gose bagokwana amang'ana aya, tiga botambe buna naika goteba bainyorori okwereire. Momorigererie naende momanye ng'a okwegena kwaye ng'aki ko- kong'ania. Nimanye goteba ng'a, mono abarandi baminto, tiga bakore ogosaba. Ekero ekero bagosaba igo batebi Nyasae ng'a tobwatisie egento keria ekebe nkeba aye amaye abere oyo ominto okorete orwarete. Abarandi baminto mbatakeire bakore counseling ase okorandia koria kwabo bagokwana iga aria. Naende mbatakeire buna twateba mbanye koinyori counseling eria tenya koinyoria omonto igoro y'obo weakness ense, oborema bwaye, gose oborema bw'abanto bamwabo. Keria omonto oria ogotebi tagogotegera nonya nedagika. Okorande kwa gotagere goteba ng'a tumeka bono oborema obo o, oimoke. Amarwa, buna bono mono abarandi abange bakora kwana ake iga bagenda ba, bacha gokwana amang'ana y'amarwa, bacha gokwana amang'ana y'oborogi. Bono. Amang'ana aya ekero bagokwana, manya ng'a gwatananire abanto gete korwa ororo, chingaki nchiroche chingiya, gose ase ekanisa, oranyare gokwana amang'ana aya, naende aigwekane buya. Lakini riria ase omonto akuure, onye omonto orenge gose nomorebi ore omo- omo- omotindi, bono noo mogoteebia abanto ng'a oyo nomorebi orenge, manya omonto oria nere abanto mbare ba- bamo- bamwanchete, abanto mbare bare nere, naende abanto abwo nabare nere, nabarabwe. Mbatakeire babekwe naro babe ase omosangererekano oyo. Bono ekero okoba single out, gwateba abanto aba naba Levi, abanto aba mobasa kogwa gose monto oyo, gose oyo nomokristo orenge sana mogwe, biri mbigochi biakonya mono Egento gegokonya mono nenchera eria mokoreta obo obo obwororo mwabeka omonto oria nere orema, ekero aremire mwamworokia ebuku nki egoteba, aya ebe counselling eye nateba yakorekwa erende ya yasorora, yatoka ng'a omonto oyo otogire okobaancha na koigwa amang'ana aria, kobua riria mware komobeta Ekero okomoteebia amang'ana abanto bonsi bategererete, takonyara gogotegerera nonya nedageka. Instead aba ase okogecha amatuko onsi. Tiga nkore ngoteeba iga, ase elaini eyio, baminto abaarandi baminto ekanisa nebwate ero rianene sana egoplay iga aria. Ekanisa nabo egokorwa amasabo buna nateeba. Ekanisa netakeire eprovide companionship ebe ere nomonto oria. Obwoba boria bwachire yatukanera ngoikera ang'e emoberesie. Ekanisa netakeire akore entertainment. Omonto oyo riba agonya korengereria amang'ana aria yareta nonya namatero y'ekanisa batera buya iga aria engaki eria. Ekore counseling ere engiya ase omonto oria. Naende onye egasi ende ere ororo yare gocha koira omonto oyio okwereirwe, yanyekora. Nabo konya onye nogosabwa abageni, okorisibwa abageni aria, ogokwana amang'ana aria ng'a ng'aki arende ama obokong'u bobwachete mpaka bwabeire, nabo konya omonto bw'ekanisa oberwa oplairie ere ore engiya, other than koimokia rikondo riria na gochaka go pin point na gochaka goteba weaknesses chi'efamiri eyio na abanto aba. Alright.
Alright, asante sana, totarachie gokorera nteteko morente omotegereri ime.